Ji her alî ve dihatin ku piştgirê doza Kurd bibînin, silavê lê bikin, wî himbêz bikin û li wî guhdarî bikin. Ew kesayetiya Tirk ku li cîhanê bi navûbang e, ew ê ku di derbarê doza Kurdan de dorûbera hevdeh salan di zindanên Tirkî de maye, daw nekiriye ku dewleta Tirk wî efû bike, zindanîkirina wî kurt bike yan jî wî azad bike. Ew ê ku nêzîkî sî pirtûkî nivîsiye, Kesayetiya ku xelat qebûl nekirine û derneketiye dervayî Tirkiyê, tenê serdana Başûrê Kurdistanê kiriye û xelata Barzanî wergirtiye. Ev kesayetiya ku li seranserî Kurdistanê cihê wî di dilê Kurdan de taybet e, ew civaknas Îsmaîl Beşikçî ye.

Weqfa Kurdî li Stockholmê beşikcî vexwendî Swêdê kiriye û li gel şandekê ji Weqfa Îsmaîl Beşikcî çend serdanan pêk tînin. Zana Îsmaîl Beşikcî însanek gelek enteresan û qet dernedike derve, dernedike Ewropa. Yekem car çû Kurdistanê, Kurdistana Başûr û me digot ji xwe ew welatê te hesab dibe, ew ne derve ye. Rêjeya. Yani insan merak dikin, dixwazin te bibînin, fikê te fêr bibin. E, ew berê nedixwaz derkeve derva. Lê peywendiyê me bi gel ew ê zêde bû. Gel waqfa ku bi ser navê wî hatin çêkirin. Ji ku wextê waqf çêkirin hatin Swêdê jî. Civînek me ji wan re hazir kir. Îja e, we- xala waqfa xwe kirin, dan nasîn. û peywendiyê me li gel wan zêdetir bû. Me daxwaz kir. Me got valla îmkar bin mamosteyê ikna bikin were li Swêdê jî. Millet merak dike, bila guhdarî bike em tilê wî çi ye. Duyî rengê wî îkna kirin ew jê hat. Tevî ku di heman rojê de gelek çalakiyên Kurdan yên girîng li hinek bajarên Swêdê din hebûn, dîsa jî piraniya nivîskar, helbestvan, Mamosteyên zanîngehê, hunermend, siyasetmedar û kesên din xwedî bandor yên Kurd û gelek Swêdî ji wan ên ku girîngiyê bi pirsa Kurd didin amade bûn û ji ber wê jî semînera Birêz Beşikcî dihate wergerandin bo Swêdî. Hola ABF têre jimareya mezin ya beşdaran nedikir û beşek ji xelkê di holeke din de rûniştin û di riya ekranên televîzyonê re semîner dişopandin. Her wiha bi şêweyekî zindî di riya înternêt re ev bûyera girîng dihate weşandin.

Dewleta Osmanî hewl daye hem li ser asteya siyasî, kulturî û civakî û hem jî di warê termînolojî de Kurd û Kurdistanê tune bike. Ji bo ku wêne zelaltir bibe, divê basa qirkirina Ermeniyan bibe çewsandina Yûnaniyan, Asûrî, Kildanî û Siryaniyan û qewitandina wan neteweyan ji ber ku ne misilman in. Lê li aliyê din mecbûrkirina Elewiyan ku bibine misilman û tirkkirina kurdan ji ber ku misilman in. Ji bo avakirina dewleta netewî ya tirk diviyabû tirkîzm û îslam tevlî hev bibin û kesên li derveyî vê ramanê bêne qirkirin yan jî ji welêt bêne biderxistin û mal û milkê wan li ser malmezinên tirk û kurd bête belavkirin. Merca belavkirina mal û samanên ermenî û fileyên din li ser malmezinên kurdan ew bû ku di derheqê pirsa kurdan ya netewî de bêdeng bimînin. Ev peymana nenivîsandî dihişt ku kesayetiya kurdan ya netewî di bin navê Îslamê de bête tunekirin û bi vî awayî gav bi gav kurd bibine tirk. Peymana Lozanê sala hezar û neh sed û bîstan misogerkirina dewletbûna tirkan bû Lê ji bo kurdan jî girtina deriyê îmkana welatekî netewî bû. Berêz Beşikcî diyar dike ku gelek neteweyan ola Îslamê bo avakirin û parastina welatê xwe bi kar anîn, lê ji bo kurdan eynî ol li dijî avakirina welatê kurdan bi kar hat. Di vî warî de gelê Bengladîş nehate xapandin û li dijî viyana Pakistanê welatê xwe ava kirin. Pêwîst e Kurd bikaribin kêşeya xwe destnîşan bikin berî ku li riyên çareseriyê bigerin. Divê Kurd ji xwe bipirsin, bê çima welatên demokrat û parêzerên mafên mirovan Qet dengê xwe nedikirin gava ku Enfal û Helepçe bi serê Kurdan de hat. Çima Qasimlo di nîva Ewropa de hate kuştin û kujarên wî bi asanî ji Nemsa derketin û dadweriya Ewropa nedikarî destnîşan bike ka kujar kî bûn. Çawa ku di gelek qonaxên dîrokê de Kurdistan dabeş bûye, gund dabeş bûne û ta roja îro ku malbat jî dabeş dibin. û em bi çavê xwe dibînin ku ji malekê du bira têne beramber hev. Yek esker e û yê din jî şorişger e û divê yek yekî bikuje. Di asteya akademî de jî mixabin ta roja îro zanîngehên Ewropa têgehên di derbarê kurdan de yên dagirkeran bikar tînin. Pêwîste kurd li gelek asteyan xebatê bikin De ku xwe vegerînin ser sekuya navnetewî. Destpêka dewleta Osmanî de gava ku dixwaze gelên di nav xwe de çawa înkar bike, çawa wan ji ortê rake û bes bi serê xwe lê desthilat be. Basa wê kir. Ji bo wê jî zimanê. Pedagojîkî ku bi kar anîne, ku mentiqa ji ortê re dike, hawra ji ortê re dike, bi wî hawî dest pê kirine. Got, Gotinê berê dîrokî ku Rojhilata Navîn yên, Rojhilata Dûr, Asya Biçûk ya jî Asya Mînor û Anatolya tev dê wê bi havakî ji ortê re kirine û kirine Rojhilata Nêz. Bi wî hawî di Rojhilata Nêz de welatên û miletên ku hebûn bi navê Ermenistan, Kurdistan û her ewana, wenda bûne. Beşikçiyêk jê be ku Kurd ne ne muessese ne dezgehek wan î netewî tune nikarin bibin hevparekî axiftinekê an ê cîgirekê di civînekê de û bikaribin xwedî biryar bin. Ji bo wê yekê ev zeîfiya Kurda dibi sebeb ku kes Kurda wek teref qebûl nake. Ji Ewropiya divê rexnakê lê bigrin demokrasiya we çima nikare me bibîne? Çima welatê we hene ku Nifûsa wan çend hezarek e. Wek Andora mînak de dikare bihê li ser biryarekê li ser dahatuya miletê Kurd ku pêncî milyon e bide rê lê bigire ku nebe dewlet. Xalê herî girîng ku wî dixwest bide Kurda du tiştên muhîm. Yek jî mesela ku navê vê pirsê lêkin nebêjin mesela. Çareseriyeke nizanim çi çi zam çi çi navê wê Kurdistan e, navî welatî. Dibê mesela Kurdistanê em çareser bikin. Mesela Kurdî em çareser bikin. Wexta tu viya nebêjî ji yê hember xwe ra tim ew ê te bixapînin. Ê dudya jî mesela îslamiyet û biratî. Yanî behs kir ji xwe wî digihît got hew qas dewletên îslamî hene lê ne birêv in. Caran hinek bi hev re şer jî dikin. Çima em bê bibin qurbana biratiya îslamiyê? Divê uya merij îslama re bêje em bi xwe misilman in lê bira ku tu heqê min dixwe em ne birêhev in. Û tiştê din e ku gelek gelek mîn ku ji bo siyasiyên kurda divê uya bizanibe ku tu hatî te xaniyê min te îşxal kiriye, te xaniyê min dagir kiriye mala min ji mala min derkeve. Ma navê mala min jî Kurdistan e. Divê viya merv bikare bêje. Heta tu viya nebê jî ew ê tim te bixapînin û nimûneyên ji salê em bêjin yanzda, bîsta, sîyî de anî heta îro digo hê jî berdewam e. Şiklê wî hatî guhertin. Dirûvê belkî hatibe guhertin lê her eynî eynî mesele ye. Berê jî Kurd bi eşkere dikuştin, îja bi dizî dikujin û yek ew bû. Ê dûdiya jî di mesela Ewropayê de piçek behs kir. Ew jî dibê yanê heta ku tu bi xwe tu xwe nikarî bidî qebûlkirin, Ewropî te qebûl nakin, te nas nakin.